Mela, speed of sound in air. Ma nistgħux niddiskutu l-speed ta' sound fl-arja without discussing the medium itself. Okay, so ħa nibda minn hemmhekk. Ħa nibda niddiskuti daqsxejn waħda l-arja. Ok? Issa l-arja, I mean, għandek diversi gases, so molecules of different sizes, koll hemmhekk roaming around, I mean, moving randomly, colliding, etc. etc. Um, dust particles, pollen, part, pollen, pollen, um, uh, dead skin cells, jinnaf, uh, xi virus l-emmulaw, let's face it, and we're all inhaling that. But, għalfini ta' physics, Nipprovaw nissimplifikaw daqsxejn mhux ħażin. Ok? Um, u naħduha as this neatly organized set of molecules kollha l-istess daqs, kollha same spacing, mhux vera, gidba, but we can model this um, much easier jekk ħanaħduha like so. Ok? Um,

Nixtieq niġbidilkom għal daqsxejn waħda l-attenzjoni għal fejn għandek il-molecules qegħdin um, closely packed, okay? So hemmhekk għandek density ta' arja li hija ikbar. So what that means is li inti hemmhekk you'd expect a larger pressure mill inti normali meta jkunu equally spaced nasa jkun at atmospheric pressure. At that point fejn qegħdin closely packed hemmhekk għandi pressure għolja. So keep that in mind, ġej għalija dalwaqt, ok? Let's consider how a rarefaction is caused l-speaker jimxi l-qoddim u lura, ok? So meta jimxi lura, um, se jħalli void qoddimu, inqas molecules, so inqas pressure, inqas pressure mill-atmospheric pressure, so mhux vacuum, imma inqas pressure mill-atmospheric pressure. Minħabba li għandna pressure differential x'sa jiġri, molecules will try to populate that region, so molecules jersqu jersqu lejn l-ispeaker cone, ħallew region rarefaction iktar 'il quddiem, ok, so dik tiġi populated with the next set of molecules, dik tiġi populated with the next set of molecules inbqgħu sejrin hekk. Again, niġbidilkom l-attenzjoni għal dak ir-region fejn għandi inqas density ta' molecules. Fejn għandi inqas density ta' molecules, hemm inqas pressure.

So jekk irridu nibagħtu din is-sound wave through air, umm irridu nħaddmu dan l-ispeaker jista' jkun b'sine wave. Għandna bżonn dan id-device ngħidulu signal generator, ok, jew frequency generator, dan jista' jibgħatli any kind of alternating current, però ħa nissettjawh għal dan l-experiment jibgħat sine wave, ok. Dan is-signal generator allura ser iħaddem l-ispeaker tagħna u dan l-ispeaker se jkun qed jibgħat sound wave. Ok? Din is-sound wave, f'dan is-signal li qed jiġi ġenerat f'dan is-signal generator, aħna sa nuruh fuq oscilloscope. X'inhu oscilloscope? Oscilloscope huwa dan id-device illi sa jittrakkja eżatt kif qed ivarja l-voltage. Mhux just bħal multimeter jagħtik il-peaks ta' varying voltage, plastu forti majnistu forti pereżempju, dan sa jgħadd sa jipplotjali anka graph, ok, dik li ngħidulha, kif sa jidher is-signal fuqu, ngħidulha trace, u ħa narawha f'dan l-experiment illi ġej f'ftit dalwaqt. Fl-oscilloscope ukoll imma, sa ndaħħlu channel ieħor, dan għandu żewġ channels ġifieri se jagħtina żewġ readings at once, mela l-ewwel reading dak illi sa naraw in yellow sa jkun illi qed jibgħat is-signal generator jew il-wave li qiegħda tibgħat l-ispeaker. Din il-wave se nippikkjawha b'microphone u s-signal li qed jiġbor il-microphone sa nibagħtuh ukoll ġo l-oscilloscope. Alright, so basically aħna fuq l-oscilloscope ħankun qegħdin naraw two waves u daw iż-żewġ waves sa jidru in different colors li ħatkun vera sempliċi biex actually narawha bħala experiment huwa sempliċi in idea. So għandna signal generator li bażikament kif tixgħalu se jkun qed jibgħat din it-trace illi hija um, safra. So what that graph on the oscilloscope right now represents hija x'qed jibgħat l-speaker. What I'm sending is a 10,000 hertz sine wave, okay? And upon switching on the microphone here in the audio recorder we're going to see that as a violet or a purple um, signal u ovvjament ħa jidher bħala sine wave. Alright, because what, is, what it is picking up bħala ħoss huwa l-istess li qed jibgħat l-speaker. Iva, taraw li huwa daqsxejn iktar fażi, is-signal qed jgħaddi minn ġo speaker, qed jgħaddi minn ġo l-arja, I mean, speaker qed jimmodifika forsi ħarira żgħira. Um, qed jerġa' jinqabad Min, I mean min microphone, qed nerġgħu indawruh um, into electricity, into a varying voltage, um, qed jiġi detected ovvjament a bit fuzzy. Palma tistgħu taraw meta mmexxi il-microphone quddimu lura qed niddetektja parti differenti tal-waves u sa taraw it-trace timxi. L-idea huwa li biex tibda dal-eksperiment Iż-żewġ signals ikunu in phase. So bħalissa the two waves are evenly matched, ovvjament time waħda ikbar mill-oħra ma dik in terms ta' volume x'qed jiġi picked up, okay, so amplitude is volume in terms ta' sound wave li jinteressana li kienu matched um, fuq l-x axis so to speak, I mean bidu ta' crest ma' bidu ta' crest, bidu ta' traf, bidu ta' traf. Li għamilt hawnhekk hija mixxejt il-microphone ressaqtu b'one wavelength. Okay? So, I took an initial reading, ressaqtu lura sa ma rġajna ġew iż-żewġ signals in phase and that meant li d-distanza li mexxejt il-microphone hija equal għal one wavelength. Jekk se nerġa' nipprova mmexxih aktar lura, Ok, nista' mmexxih two wavelengths, three wavelengths, four wavelengths kemm irrid. Ok, kull darba ovvjament, pereżempju hawnhekk f'dan il-każ issa se nerġa' mmexxih lura until I get the two waves in phase again, alright, mexxejtu b'one wavelength oħra, so jekk nieħu l-initial reading illi kelli qabel u l-final reading illi għandi issa ta' distanza, that distance would be equal to two wavelengths issa. Ok? So, as far as the experiment is concerned, that's it. L-idea mbagħad hija x'tagħmel um, b'dik id-data li inti għandek. Issa bħala x'tagħmel bid-data um, jiddependi ħafna kemm inti maġġel. Um, if you want an approximate value, okay, all you need to do is use v equals f lambda. Il-frequency ser jkollok għax dik hija inti ħadd issettjaha mis-signal generator. I mean jiena fil-każ tagħna Il-frequency kienet 10,000 Hz. Il-wavelength se tkun qrajtha skont kemm mexxejt, I mean mela kienu in phase il-waves, mexxejtu lura sa ma reġgħu ġew in phase. Dik id-distanza li tkun mexxejt il-microphone, dik se tkun il-wavelength tiegħek. Okay, so what you get from there then you can use VQuizy f'Lambda to actually calculate this. Jina fil-kas tiegħi eh, meta għamilt l-experiment, frequency li użajt kienet 10,000 Hz u Lambda il-wavelength ġi 3.5 cm. Jekk trid xi ħaġa daqsxejn waħda aktar um, accurate, idealment li tagħmel li mhux ġast tagħmlu at 10,000 Hz jew at 1000 Hz dan dal experiment tirrepetih um, at different frequencies okay so you take um, seven different frequencies li idealment forsi uh, biex tismax qed jiġri ikunu within um, uh, within the range li aħna nistgħu within the audible range range li nistgħu nisimgħu aħna essentially what you'll have is a, a column with all of the frequencies, all the different frequencies, dwar kull frequency partikolari, tibda bihom in phase, iż-żewġ signals, tressaq ħarja żgħira għall-microphone, pereżempju tress u tixxiftjah with one wavelength u tniżżel dik id-distanza. Tixxiftjah with two wavelengths u mhux tniżżel dik id-distanza, dik id-distanza ta' two wavelengths tiddividiha by two biex ġġib xorta d-distanza ta' one wavelength. Ok, imma inti hemmhekk naqqas l-error by, I mean, dividejtu by 2 as well. Um, tista' tagħmilha by 3 wavelengths, jiena hawnhekk fit-table inkludejt sa 3 wavelengths u division by 3 biex inġibu xorta 1 wavelength minn dak. Kemm trid tażel wavelengths, right, l-importanti li dejjem kollok repeated reading ta' um, one wavelength kemm mitwila at that particular frequency. And then what you'd do ideally is li dak il-value tal-wavelength tieħu l-inverse tiegħu.

in air, jiġifieri mbagħad il-fatt li qed tieħu um, the best straight line through all of those points suppost dejjem qed tkompli tnaqqas l-error tiegħek.